Kadai musambo wesungura usina kuzosvika pawasvika apa kadei varume ava vasina kumbobvira vaimba musambo wesungura. Alec Macheso naLeonard Dembo dzimbo dzavo dzinonakidza zvisingaiti zvemhando yepamusorosoro. Asi ane mahits akawanda ndiyani? umwe igombwere sungura umwe ndiking of sungura varume ava ndivo vaiita kuti sungura ive ine makore ayaiita ichitenderera ichirira zvinodarika 40 years kade vasina kunge vari mumusic industry kade tisiri kutaura zvesungura nhasi Kana iri first time yako kundiona please do subscribe to our channel and ring that notification button kuitira kuti patoposta next time ndionoita vamwe vashoma anotanga kuona post red and also kana uchitifollowa uri pafacebook uh, please do follow our page and please follow each and every one of our updates dhibheti ratove nemakore anodarika 20 years vanhu vachingonetsana ndiani ane mahitsi akawanda pakati paleonard dembo naalec macheso and ndiani gombwe resungura pakati pavo vazhinji vanoti kadei varume ava vasipo kadei tisina chinhu chinonzi sungura muzuva ranhasi sekuti pane misambo yakatombovambwa ikapera asi musambo wesungura ndiwo wega wakwanisa kurarama kwemakore akawanda nhasi uchange uchimhanya nani mhanya mucomment section utiudze kuti ndiyani wauri kufungidzira kuti ndiye gombwe resungura Pakaitika dhibheti rinopisa kwaFacebook vanhu vachitaura zvavanoona sekunge ndizvo zvinoenderana neeach and every one of these artist and vanhu vaise ava vaitaura eh, vaitaura kuti one wavo igombwe one wavo ndiye king of sungura iwe uri kuti ndiyani king of sungura Ndiani wauri kuti igombwe resungura? Tisati tapinda pakuverenga macomments aitaugwa nevanhu pafacebook, tichatanga tambopa mafacts about these two artists and tichatanga naleonard dembo tozopindira kune alec macheso then tozopindira macomments evanhu vaitaurawo mufungo wavo eh, about these two artists and vachitaura kuti uyu ndiye ane mahitsi akawanda uyu ndiye ane mahitsi mashoma and vazhinji vacho vaipointa out to the top 50 yeRadio Zimbabwe yakaitwa kubva mugore ra 1980 kusvika mugore ra 2024 vachitaurawo kuti aiwaka e, alec macheso ane nziyo yakati yakaita number one mugore rakati umwe achitiya nezvakati umwe achiti zvakati saka izvozvo zvese tichange tichizvitarisa patichange tichizoriongorora kuti ndiyani gombwe resungura. After success yechitekete tinoona kuti Leonard Dembo ndiye ega artist akakwanisa kuattracta international acclaimed pageant yeMiss World ah, mugore ra 1996 pakaitwa catwalk pachishandiswa song yake yechitekete ende ndizvo zvega zvakaita chishamiso musouthern africa sekunge ndiye akaita uh, the first artist akakwanisa kupinda uh, pamiss world ipapo panguva iyoyo sekuti nguva iyi zvizhinji zvacho tinoziva kuti nziyo dzairidzwa panguva iyi ndodziye dzichisalad salad dzichirungurungu dzairidzwa kuna naamerika asi iye leonard dembo ndiye akaita the first artist fact number two ndeyekuti leonard dembo haana kumbobvira aita flop uh, album kubva achitanga kuimba kusvika patime yaakazotisiya and also tinotarisa kuti kubva pafirst album rake ah, kusvika palast album ake tinogona kutarisa kubva paalbum rake mai nevana vavo tizonotarisa album rake raakapedzisira ah, tinokumbira kurarama he never had a flop eh, album tikatarisa ipapo each and every album raaibuditsa kubva achitanga anga asingashaye one song inopinda patop 50 yeradio zimbabwe and also we can check kuti eh, paalbum each and every album raaibuditsa again Eh, pamba asingashayikwe even nyangwe 3 or 4 songs anenge ari mutop 50 then koita imwe yemasongs eh, paalbum iroro inenge iri number one tikada kubata mafake pese hatingambozopedzi this video but rega tipinde pa the last fact yatinoona sekuti ndiyo imwe yemafacts akakosha lena tidembo aingoshandisa magitari 3 chete chete 3 3 chete chete magitari and tikada kuita samwe mabhendi vanoshandisa magitari 4 vamwe vanoshandisa 5 iye leonard demba aingoshandisa lead guitar eh, reading guitar nebass guitar pabhendi rake then nemadrums zvatokwana asi mungateerera musambo wesungura waairidza ndewemhando yepamusorosoro indi nanhasi tichiri kutamba dzimwe dzenziyo ende taisingambofungidziri kuti magitari aishandisa aive mashoma shoma kudaro saka that is a fact again inoratidza kuti this guy was a genius tichiuya kuna baba mateso tichitasa baba mateso vanoratidza kuti ndivo vakakwanisa kuvandudza musambo wesungura wemhando yepamusorosoro vachiridza bes guitar avo and tikada kutarisa bes guitar alec macheso alec macheso anokwanisa kungoridza anything achishandisa bes guitar and anokwanisa kuridza gitari rake neanything munoona zvaanoita pamashows paakangona kuridza gitari negokora angona kuridza gitari remhanza angona kuridza gitari nyangwe anything and that makes him one of the best sungura uh, guitarist of all time and tikada kutarisa izvozvozvo tinoona kuti this is one of the facts anoratidza kuti alec macheso is one of the best best guitarist when it comes to sungura alec macheso is one of the best selling sungura musicians of all time tichida kutarisa paalbum rake rinonzi simbaradzo rakatengesa more than 300000 uh, copies patime iyoyo paitonetsa futi zvinhu zvakaita sepiracy asi music yake yakakwanisa kuita zvekutengwa nevatsigiri vake izvi zvinoratidza kuti is one of the best and finest uh, selling uh, sungura musician of all time of all time patime iyoyo zvanga zvichinetsa because vanhu vazhinji vanga vakuziva kudhabha matepsi vanhu vazhinji vanga vakuziva kuti kunoitwa zvekubhena macds iye akakwanisa kutengesa more than 300,000 copies achitotengwa ketekete nekeshi izvo zvinoratidza futi kuti is one of the best sungura musician that is fact number two fact number three tambotaura kuti hatingamborambi tichitaura mafact ekuti hatizopedzi vhidhiyo rinori tinotarisa kuti Alec Macheso ndiye ega ane the biggest record remanumber one songs on radio zimbabwe kubva 1980 to date tichitarisa tinongonaona kuti alec macheso akatora manumber one kubva 1980 more than five times uh, up to date so tinoona kuti heis the biggest artist when it comes to sungura tichitarisawo tichitarisawo nenhepfenyuro yeradio zimbabwe and also eh, tinopa credit kuna alec macheso yekuramba Sungura ichienderera mberi why because is the only artist ainyanyo recognizwa even pakatanga kusumuka misambo yana zim danso pakatanga kusumuka vaurban groups pakatanga kusumuka mahip hop is the only artist akaramba ari consistent eh, in his uh, journey yekusumudzira sungura tichibva ipapo manje takuchienda kumacomments evanhu vaitaura pafacebook so stay tuned Unogona kuonawo zita rako riripo ah, tichiverenga zvawakanga wanyora nezvawaifunga. Tichienda pamacomments epafacebook tinoona kuti anonzi Lakmobwa Nali aiti anzi izvoni ah, Sharai yakatora number one muna 1997 and maziva nemazita yakatora number one muna 1989 akatiwo chitekete yakatora number 1 muna 1991 zvinoratidza kuti awa mabig tracks ari kuramba achitambwa nyangwe nanhasi and hatingakwanisi kutaura the same about macheso and he also added kuti nyangwe zvazvonawo macheso akambozotorawo manumber 1 tikatarisa kuna 2000 akatora number 1 nesong yake yainzi mutikumbuke tikatarisawo muna 2003 akatora number 1 futi nesong yake inonzi madhau ndikatasawo kunana number kuna 2011 akatorawo number one futi nesong yake inonzi tafadzwa but anoti mamwe masongs akazobuda after that hatingati mahits because haachatambwe eh, kubva panapa zvichienda mberi sekuti anzi akangopera makore akatambwa comment number two tinoona kuti takapiwa comment number two narevai feruka hanzi izvoni guys munhu anonzi dembo namacheso vanhu ava vanogona vese zvavo hatingati ndiyani anogona kudarika umwe uyezve musaenzanise mufi nemunhu mupenyu panguva yadembo hongu vaigona baba ava asi zvanhasi macheso ndiye oga ari kumberi kwevaimbi vose nekuti mupenyu dembo dai aripo zvimwe dai akatoperawo kare pamomanzi yacho hameno kuti munofunga sei ane komenti yarevai seruka Imwe comment inobva kuna Lovemore Mwashayeni inoti zvoni uh, nyangwe dembo akafa kudero anongokunda macheso mupenyu muri kuti chii necomment iyi muri kuti chii kumcomment iyi handi yemucomment section tinopawo muone wedu uh, next time patoita part two your comment could be one of these comments adzatinenge tichipa but next time ndovimba kuti tichatenge tichiita tichiisa nemapictures enyu so eh, kana makomenta mukauya kufacebook kwangu munoposta macomments enyu and also i will try to go ndichinotora mapictures enyu tichizomashandisa kana muchinge muchida kuonekwa then dumisani mupinga akabva ati izvoni i see two legends in one picture no need to compare im sure even baba shero would never want uh, to be compared to the god let's all support the living legend so zviri kungozama kureva kuti ehe izvozvo zvauri kufunga izvozvo but iwe uri kufunga zvipi zvauri kufunga izvozvozvo mucomment section takaenda takaenda dhibheti richienderera mberi tinoona sekuti ah, pakazokomenda murume anonzi willard chipendo willard chipendo said Dembo wasn't innovative enough to fit into Macheso's shoes. Don't insult Baba Shero. But then pakabva pauya umwe murume wo akabva atanga kupikisa ipapo achireplya comment yake ah, murume uyu anonzi ah, thomas kwaririma eh, thomas kwaririma akabva ati shava dembo was both innovative and creative just listen to any of his golden oldies uh, songs and compare with any of our Macheso's current songs, you will certainly come back with a different analysis. Yay! Yay! Yay! Yeah. In the comment section, tiri kuda kunzwa pfungwa dzako because part 2 pachange pakaipa panenge pakapenga. The most critical uh, comments dzatakawana uh, pafacebook dzinobva ku one of the veteran music critics Of all time muZimbabwe vazhinji vanofollowa mumhanzi wesungura kana kuti mumhanzi in general avanomuziva murume uyu. Murume uyu anonzi Garikai Mazara. Garikai Mazara akabva ati izvoni um, wine makers, brewers and distillers besides giving considerable respect to their ingredients

zvido zvenyu kunyanya and that means kuti each and every time paaibuditsa another product yaive better than the one yaive pamashure zvichireva kuti macheso is one of the greatest of all time kwakabva kwazonziwo nalovely nyampando panzi izvoni haa macheso anzwa nekuti pamahalf baked project zvasiyana nenguva yadembo but maybe tiri kufunga izvi nekuda kwekungotiwo uh, dembo akafa asati apera dembo hanzi akafa asati apera but kade hanzi achiri mupenyu atoperawo emaperero ari kuita vamwe vake vazonziona anyway chaturika hanzi athink its right time mama cheso vachitisiya nekuti munhu anoremekedzwa afa hei Hey. I think vari kutizama ngotaura kuti mm. aiwa pakaipa pakaipa pakaipa mucomment section moziva madebate awa haaperi and tinoramba tiri pano pavhidhiyo kusvika jesu aburuka anyways please do comment ndakopika one or two comments so that tinoenderera mberi neprogram yedu ah, zvisina ah, zvinodisturba but anyways for this time around ndangoti tikaite kanzwisa And next time uh, tichaita yakati rebei patinoonawo mamacomments ichibva pano payoutube mamwe tinomatora kufacebook so please do comment your opinion about these two artists eh, kuti uh, ndiani gombwe resungura and give us facts ekuti the reason why uri kufungidzira kuti why this artist wauri kuti ndiye gombwe resungura ari iye bcause tikada kutarira vese maachievements avo akaita kuti tinge tine sungura yatiri kuteerera nhasi and kadei pamwe vasina kuparticipata musungura iyoyo kadei tisisina sungura kadei sungura yakatopera semaperero akaita mimwe misambo yakawanda yakambosumukira ah, zvakaita semaskanda tikada kutarisa misambo yemagitari gitari yaimbwa anana kirimizuro yakazongopera but yakatogonetsa makore ayairidzwa iwawo so tiri kuda kuzama kuona kuti ndiani akaita kuti sungura isvike 40 years ichirarama kana pasiri ivava vaviri leonard dembo ana alec macheso please do tell us kuti ndiani wauri kufungidzira akaita kuti sungura irambe iripo sezvairi nhasi kubva pamakore akudhara ayakatanga kupinda hatisi kuda kutaura vakatanga nesungura tinoda kutaura vakavandudza sungura kuti izove zvairi nhasi sebye bye for now totamba futi next week same time same place